Onda ol bäşinji asyrda Hindistanda döräpdir diýen maglumatlar bar. Hindistanda döremeginiň düýp sebäpleri şol döwürde hindilerde bir çaturanga diýen bir oýun bolupdyr. Bu oýun iki bolup däl-de dört bolup oýnalýan eken. Şonuň mallary hem e, şu günki günüň e, küşt mallaryna meňzeş eken. Şol sebäpden hem e, taryhda umuman Gadymy döwletler kän, Hytaý, Eýran, Hindistan. Ýöne şoňa garamazdan, şu Hindistanda dörändir diýen maglumatlar şu günki güne çenli saklanyp gelýär. Her bir asyrda-da e, bu oýun diňe bir e, Hindistanda däl, eýsem bütin Orta Aziýada Beýik Ýüpek ýolunyň üsti bilen gelip, Aziýa döwletleriniň arasynda Hytaýda aýdylýan Türkmenistanda bu golaý goňşy döwletleriň arasynda hem şu oýna bilen höwes edýän birnäçe küştçüler bolup durlar. Olar al Samarkandi, Zaýnap, Rabbani ýaly küştçüler hem Asuly bilen şol döwürde bäsleşipdirler. Ýöne şoňa garamazdan Taryhy çeşmelere görä, Assuly oşalaryň arasynda-da iň bir güýçli we özboluşly bir ezber küştçüligiň hatarynda hasap edilipdir. Şol sebäpden hem eýýäm her bir özüni tanadan adamlar Bagdada ýygnanypdyrlar. Bir şu Bagdatda-da bir özboluşly güýçli küştçüler bolupdyr. Şoňa garamazdan hem Bagdat halifatyny eşidip, ýagny Muhammet as-Sulyny ýörite Bagdada çagyrypdyrlar.
Abu Bekr as-Suly şu Bagdatda küşt oýnap, köpüsini ýeňip başlanda, şol wagtda bu barada habar halyfyň köşgüne ýetipdir. Bagdat halyfy Muktafy dokuz ýüz ikinji-dokuz ýüz sekizinji ýyllarda höküm süren. Şonuň köşgünde Mawerdi atly ökde küştçi bolan. Halyf özüne gelen myhmanlary ýa küştde has hem ökdeleri ýörite köşge çagyryp şo öz Mawerdi atly oýunçysy bilen oýnadypdyr. Gelenleriň hemmesi Mawerdiden ýeňilipdirler. Hakykatan ol güýçli küştçi bolupdyr. Indi şol döwür Bagdatda hem Abu Bekr Muhammet As-Suly hem özüniň oýny bilen belli bolýar, onuň at-abraýy has ýaýrandan soň, halyf ýörite köşge As-Sulyny çagyrýar. Abu Bekr Muhammet As-Suly köşge gelip, oýny Mawerdi bilen oýna başlanda, başda türkmen küştçüsi aljyrapdyr. Şunuň ýaly bir köşgüň ýagdaýy, umuman, Mawerdiniň hem aýratyn oýun tilsimleri oňa täsir edipdir. Emma birnäçe wagtdan soň özüne gelip, Assuly ýeňiş gazanyp bilipdir. Umuman, şo döwürden başlap, Assuly nirede, kim şoň bilen duşuşyk geçiren bolsa, şolaryň hemmesini ýeňip, ol uly şöhrata eýe bolupdyr. Şol döwür hem bir bir ýerde haýsy bolsa-da bir küştçi bar bolsa, ol kyrk ýyllap şol küştçiligiň bilen duşup, umuman ýeňiş gazanyp, şony uty bilen küştçi bolmandyr. Muhammet Assuly arap dilini, pars dilini, türkmen dilini ören oňat bilipdir. Şol sebäpden hem öz döwründe iki sany kitaby ýazypdyr. Ol kitaplar arap dilinde bolup, iki kitabam küşt barada maglumatlary özünde jemläpdir.
Meşhur türkmen küştçüsi As-Suly ibn Ýahýa Sadranç hakynda arap dilinde iki kitap ýazypdyr. Birinji kitap Tabi ýagny oýnuň başlanyşy, ikinji kitap Mansu ýagny oýnuň gutaryşy diýlip atlandyrylypdyr. Assulynyň kyrk ýyllap dünýäniň naýbaşy küştçüsi bolandygy barada berilýän maglumatlara ylmy çeşmelerde ýygy-ýygydan duşmak bolýar. Abylfereş Aly Yspyhanynyň Aýdym hakda kitap atly eserinde Assulynyň aslynyň türkmendigi görkezilýär. Assulynyň ata-babalary Hazar deňziniň günorta-gündogarynda Etrek derýasynyň kenarynda ýerleşen Sul diýen ýerde ýaşapdyrlar. Oň atasynyň ady Sultegil, käbir çeşmelere görä, Sulhandyr. Alymlar Sulynyň özi barada aýdanlaryndan netije çykaryp, oň takmynan sekiz ýüz ýetmiş üçünji, sekiz ýüz ýetmiş dördünji milady ýylynda doglandygy hakynda pikire gelýärler.
Gelip çykyşy dehistanly bolan Abu Bekr Muhammet As-Suli hem öz adyny şu dünýä taryhyna ebedilik ýazypdyr. Soňabaka şu Gündogara göçüp ol Bagdatda ýaşap, şo ýerde ylym-bilim alyp, özüniň küşt oýnuna hem has hem ökdedigini görkezipdir. Şol döwürde Muhammet As-Suli diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem, Eýranda, Hindistanda, Yrakda, umuman, bütin Aziýada bir özüniň şu gadymy kuş toýundan ussatlarça baş çykarýanyny subut edipdir. Munuň özi şol döwürde ýaşap geçen belli-belli kuşçular Al-Adyly, Al-Razy, As-Sarahsy bilen duşanda-da As-Suliniň Şolardanam ussatlarça baş çykaryp oýunda bir ýeňiş gazanýandygynyň düýp sebäbidir. Indi şu Abu Bekir Muhammet Suly barada dünýä jemgyýetçiliginde, türkmen metbugatynda ençeme zatlar aýdyldy, ýazyldy we şolaryň gelen netijelerinde hem Abu Bekir Muhammet Sulynyň türkmen alymydygy, türkmen küştçüsdigi baradaky netije has agyrlyk gazanyp, has öňe çykdy. Dogrudan hem, Abu Bekir Muhammed Suli türkmen topragynda, Dehistanda ýaşap geçen şahsyýet, onuň ata-babalary hem bir begzada, beg neslinden bolupdyr. Onuň neberesi Suliler neberesi diýip bir meşhurlyk gazanypdyr. Hatda onuň neberesinden beýik alymlar, ençeme alymlar hem ýetişip kemala gelýär. Şonuň üçin biz taryhy maglumatlardan ylmyň dürli ugurlarynda ýetişen beýleki Suly atly alymlaryň hem şu türkmen topragyndan dörändigi, şu Ebu Bekir Muhammet Sulynyň neberesindendigini biz şaýat bolýarys. Ebu Bekir Muhammet Suly bu eserini bir müň bir ýüz kyrkynjy ýylda ýazýar we häzirki wagtda onuň ýeke-täk golýazma nusgasy bar, ol hem Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäheriniň Süleýmani kitaphanasynyň golýazmalar hazynasynda, fondunda saklanýar. Ebu Bekir Muhammet Suli bu eserinde ençeme küştçi alymlaryň atlaryny hem getirýär. Mysal üçin, olardan ýaňy Atlaryny agzap geçdik. Adlynyň, Ibn Nuaýmyň, Razynyň atlaryny getirýär. Olar bilen küşt meseleleri bilen häli şindi jedelleşendigini, şu küşt ylmynyň has hem kämilleşmegi üçin ençeme işleri alyp barandygyny we olary üstünde iş ýöredip şu kitaby ýazandygyny beýan edýär.
Bu gün aradan müň ýyl geçenem bolsa, Orta Aziýanyň we Ýakyn Gündogaryň halklary bu türkmen küştçüsiniň adyny hormat bilen ýatlaýarlar. Oň işleri orta asyrlar eýýamyny öwrenmekde uly ähmiýete eýedir. Ýöne ol ilkinji nobatda ökde küştçi bolupdyr. Döwürdeşler ony As-Sadranjy, ýagny Beýik küştçi diýip atlandyrypdyrlar. Hakykatdanam öz döwründe At-Sugla küştde kyrk ýyllap taý gelibiljek tapylmandyr. Hatda häzirki günlerem küşt oýnunyň janköýerligiň arasynda bu oýny ussatlarça oýnaýanlar hakynda, Ol edil At-Sugly ýaly oýnaýar. Ol edil At-Sugly ýaly küştde ökde eken diýen aýtgy ýaşap gelýär. Küştde käbir göçümler Assulynyň göçümleri diýlip atlandyrylýar.
Umuman, küşt ylmy bilen baglanyşykly edebiýatda hem ençeme meňzetmeler, ençeme beýanlara duş gelmek mümkin. Esasan hem arap edebiýatynda küşt bir päk duýgyny, päk yşgy aňladyp gelipdir. Şonuň üçin käbir arap şahyrlary şol küşt, sadranç oýny bilen köp meňzetmeleri öz goşgularynda, şygyrlarynda ulanypdyrlar. Şeýle-de orta asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymlary Mewlana Jelaleddin Rumynyň, Ewhadeddin Enweriniň, Emir Muazzynyň we başga-da beýleki ençeme türkmen alymlaryň eserlerinde hem şu sadrynç oýny bilen baglanyşykly ençeme tymsallara, meňzetmelere duş gelmek mümkin. Galyberse-de, türkmeniň nusgawy şahyrlary, nusgawy akyldarlary Magtymgulynyň, beýleki şahyrlarymyzyň goşgularyny, eserlerini hem şu sadranç oýny, küşt oýny bilen baglanyşykly goşgy setirlerinde duş gelmek bolýar. Bu hem dogrudan hem şu küşt ylmynyň, sadranç ylmynyň düýbüniň türkmenler tarapyndan tutulandygyny, onuň türkmenleriň arasynda irki döwürlerden bäri şeýle meşhurlyk gazanyp, halkyň arasynda bir ýaýbaňlanyp gelen oýundygyny doly aýtmak mümkin. Indi şunuň ýaly türkmen medeniýetiniň, sungatynyň ösmeginde, ýaş nesliň kemala gelmeginde, türkmen alymlarynyň işleriniň has hem öňe gitmeginde şeýle oňyn şertleri döredýän hormatly Prezidentimiziň ýurt bähbitli alyp barýan işlerine rowaçlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Goý, hormatly Prezidentimiziň ömri uzak, Jany sag, ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde hem rowaçlyklar ýar bolsun.
Milleti, özüniň milli gahrymanlary, halkyň döredip dünýä beren milli gymmatlyklary beýgeldýär. Ýyllar aşyp, asyrlar çalşyp, olar nesilleň buýsanç çeşmesiniň gözbaşy bolup hyzmat edýär.